regret point of order no deɛ ɛkate across obiara tumi ba asɔfo tumi ba so asɛ yɛ for all works of life obiara nti depending on deɛ ɛtrɛ nde i know amanfoɔ kɔ ehu yɛ no ɔmu ɛyɛ flyer no kora mu sɛ ah nam sɛ ɛyɛ saa ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ point of order n sɛ ɛdi no kora point of order nti na yɛ sɛ yɛde nɔɔma bɛto sɛ deɛ sɛ yɛde to yɛde ase sɛ waba wate yɛdase na abrabɔ te sɛn. Oh, nyame adom ɛyɛ. Ɛyɛ wɔn. Mm, mm, ɛyɛ. Mm.
Ɛte sɛ nka yɛtumi nyaa ahiafoɔ no so yɛnyaeɛ deɛ kakra wɔ mu ankɛsi mm. ɛno na asa aka kakra nti na sɛ sɛ na sikafoɔ no mmom na ɔmo enjoy anaasa na abakyerɛ ɛndeɛ okay last one year maama aban yi so deɛ sikafoɔ deɛ ɔmo na ɔmo oh, enjoy okay ehiafoɔ na aka ɔmo deɛ no i see aha bɛ sikafoɔ deɛ sikani bi a mɛte sɛ ɔcomplain paa deɛ na mhm. ah, na deɛ nsa nɔpɛ yi Wobɛkɔ fuo a wokɔtɔ a sɛ aba fam na woyɛ sikani a sɛ woahu hiani a ɔkɔ penny series hɔ kɔtɔ fuel da. Na sɛ wopɛ sɛ ɔkyerɛ ahiafoɔ nni car. Wonni car. Ohia fuel.
Daabi. Okay.
Wofa trɔtrɔ.
Yɛn nso nea yɛnnya bi koraa na yɛafɛ yi. Yɛbɛduru hɔ.
Anɔpa yi deɛ kɔhwɛ sɛ ɛfiri ha kɔ Poku ase kɔhwɛ ne boɔ. But sɛ woyɛ sikani nko ara deɛ a, wodeɛ wo ho adwo bɔkɔɔ. Deɛ ɛbɛdu hɔ nyinaa, mɛnwɔre. Mo nso na mo nnɔɔso, mo sikafoɔ no. Nyame nhyira so, Nyame nhyira so. Menim sɛ woyɛ obi a wo ho dwo paa, meboa. In real life, wonhyɛ da nyɛ obi a ɔha adwene. Sɛ meyɛ Akuapemni, yɛwoo me Latɛ. Latɛ nso na metenaeɛ. Wonim sɛ Akuapemfoɔ deɛ, nti na wohu sɛ me in in even my political life mm -hmm. there is no record of me sɛ meka sɛ tia obi da dabi dabi wobɛhu sɛ aha mɛka no denden ba sɛ me ne ano bɛtia wo deɛ dabi dabi na mesan nso yɛ methodist ne a mekɔɔ presby school mm. oh, nti nteteɛ no ne akyerɛkyerɛ no kɔ presby sɛ wodin koraa no mm -hmm.

na woakyerɛ w'adwene. Ba sɛ wobɛma w'ano ato obi deɛ, daabi. Na sɛ wowɔ no w'adwene a woka, deɛ na ɛkura. Seesei asɔfoɔ yi kura na wɔn nyinaa Nyame baako, obiara ma prophecy different yi. Nti dɛn na ɛkyerɛ sɛ wo ne m'adwene bɛyɛ pɛ? Eh, asɔfoɔ yi kura sɛ wɔn se angels no nti. Aha, wɔn se angels no dɔɔso. Now, bebree feel sɛ ayɛ sɛ woammrɛ na wowura politics mu a wonyaa baabi hyɛeɛ.

Woka sɛ mambrɛ na sɛ no ne dea me me fie mu no deɛ a ɛneɛ me ne wo yɛ adwen because sɛ me no seventeen years na mehyɛ ase sɛ me boa boa me yɛ mobilization ma NPP na me wɔ secondary school na me ni vote oh na mehyɛ ase sɛ me boa boa NPP ano eh wɔ campus eh wɔ Kwapama school school ni mu a nti wo bisa me mate a me ne wɔn kɔ secondary wɔn ka kyerɛ okay na me boa boa no nti yɛ boa boa no ma MPC no saa nti me fie kɔ apama school na me ba Legon ne nyina yɛ bɛyɛ tescon me Samia Oku Rocky Obden yɛ nyina yɛ squad yɛ bɛyɛ saa tescon adwuma yi ara ne yɛde wie Legon ne yɛde bɛyɛ national politics in fact yɛ wie Legon na me me kɔ me polling station
nti me fi tescon na me kɔ me polling station ma yɛ polling station youth organizer ma yɛ polling station chairman ma yɛ constituency deputy youth organizer mm. mayɛ constituency youth organiser two thousand and eight me na na meyɛ me constituency campaign manager twenty sixteen twenty twelve me na na meyɛ campaign manager twenty sixteen me na na meyɛ me constituency campaign manager twenty twenty eh, mewɔ ɛfɛ ne sɛ campaign national coordinating office ɛwɔ ahɛya nkraheya twenty twenty four deɛ sɛ mo amu ne mu role a me play ɛwɔ.

Yɛwɔ nkorɔfoɔ bi a wɔanyinsen mewɔ NPP mu wɔnyin koraa but mewɔ experience wɔ party no mu dze ho so wate aseɛ ebia nipa wadi sixty seventy but ebia ɔjoinee forty five so wate aseɛ me me joinee seventeen nti woka bom na wohwɛ a ɛna wohwɛ role no a me play ne responsibilities a me kura kura a so wate aseɛ but menka sɛ obiara mbrɛ ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbrɛ ɛhaa me mepɛ sɛ daakye sɛ menni hɔ a NPP me ba ɛpɛ sɛ ɔbɛyɛ NPP a ɛma ɔmo mbrɛ meka toa ɔmo rekɔɔde na ɔmo ɛyɛ a mo ntwa nto social na me mma no nfa nkyerɛ mpaninfoɔ na daakye ɔmo bɛba no sɛ me papa bɛyɛ maame
meyɛ ama me mma ahaa nti hwɛ na ɛkɔdu me ba so a ɔma meka kyerɛ no sɛ ɔmbrɛ na ɛyɛ dɛ ne papa bɛyɛ maame ae ahaa mebrɛ maa me mma nti me ba no nso ɛdu no so a moma no kwan na ɔnyɛ ɛnyɛ afei na wobɛka kyerɛ no sɛ na wo ba adabɛn ne papa yɛ ama no. Ahaa saa ne teɛ. Before a mɛkɔ me next question no, sɛsi a wo position wɔ NPP party no mu yɛ dɛn currently? Menni party, menni post wɔ party no mu. Sɛsi a deɛ wonni post? Dabi, me, me, Doctor Mahmood Bamia na meyɛ ne Director of Communications. Okay. Menni wei, nti ɛtɔ bi a nkɔfoɔ de, wɔn de ma me a, asɛ party no, me, me, dabi, dabi. Okay.
Doctor Mahmood Bamia ɛna meyɛ ne Director of Communications. Okay.
Aha. Wo boss a woyɛ ne Director of Communications so, deɛ yɛka fa ho no, saa na yɛka fa no. Yɛse ɔno nso so. Wammrɛ wɔ party no mu. Ɛyɛ by chance na ɔmampanyin Kufour atwi no wura party no mu. Wammrɛ, wamfa grass root hɔ na ɔno nso de abedu baabi a waduru no. Ɛno nso woyi ano sɛn? Sɛ you know um, sɛ obi te sɛ Mimi yɛ ɔmo kɛn. Ɔmo nipa na ɔkasa no, I can bet you sɛ ɛkɔhwɛ me ne ɔno a, me me mayɛ party no adwuma sen no by far. So ɔte sɛ me me age mates ne me colleagues a yɛwɔ party no mu sisi a yɛka sɛ Yɛn yi Twinta kakra bi nom bi a wɔatumi aka sɛ wɔn ayɛ adwuma wɔ party yi mu abrɛ afei mu sɛ me. Wate aseɛ? Ma bɛka nso obi wɔ wɔn nim. You see, me ne wo kasa yi, yɛkasa awia wei, obi wɔ Asawenso, obi wɔ Sahwi Akontombra, wayɛ party adwuma from 1996, but ɔmbaa OKFM yɛ. Nti me me ne wo yɛnim no. Nti adɛn na wo feel sɛ Obi a wonim no nko ara ne nipa a wayɛ party no mu adwuma. Yɛwɔ polling station executives nko ara as we speak, ɛsɛ kɛ five times forty thousand, that's about two hundred thousand.
Na saa two hundred thousand no wonim wɔn nyinaa. Na nipa no a ɔno yɛkɔ akɔto aba seven December no a ɔhyɛ kokoo bi ase a ɔfa mmerewa hyɛ n'akyi de kɔto aba no, esiane sɛ ɔno mmaa radio so nti, wose ɔmmaa party no mu nkyɛeɛ. Nti sɛ daakye bi saa nipa no Ɔsɔre mpofirim na Nyankopɔn atɔ nsu pa bi agu no so na wabɛpue nkran na yɛbɛfa no flag bearer a ose ɔmmaa yɛn kyɛɛ because na wo nnim no. Na time a na ɔhyɛ sehwi asawe nso ne akɔntɔma na ɔyɛ adwuma na wɔ hɔ. So wohu sɛnea deɛ na akɔ akɔyɛ no nti saa asɛm no deɛ yɛmfa nyɛ asɛm. Doctor Mahmood Bawumia me ne wo ka sei yɛ party yi mu Ghana democracy fourth republic die sɛ ɛnam bɛyɛ 34 years 1992 bɛpem nnɛ meboa bɛyɛ 34 years Dɔkta Mahmoud Bawumia dii post wɔ Ɔmanpanin Kufuor aban mu somewhere two thousand and six eh from wodɛ nti wodɛ wopaa yɛn use ɛno yɛn assume bi sɛ two thousand and six na na ɔyɛ adwuma wɔ wale wale ɛyɛ party adwuma na wonim no nti na ɔsɛ ɔnka ho mpakyɛ sɛ wate aseɛ nti wodɛ two thousand and six before two thousand and six na wonim no nti ɔsɛ ɔnka ho but from two thousand and six to twenty twenty six ɛyɛ how many years. Eh ɛnyɛ twenty twenty years years nie. nti sɛ twenty years out of thirty four na sɛ Stella wose nipa no nka ho deɛ ɛneɛ da bɛn ɛna yɛn mu no a yɛbɛ yɛbɛ mu me ma nka sɛ yɛn wo me nanzen yi a wo ne yɛn wo wo teteete maame yɛn wo me nanzen yi a twenty years out of thirty four remember sɛ ɔmo a ɔmo tee party no koraa bebree koraa ɛnna wɔn baabi kɔ nti ɛyɛ dɛn a there's somebody there's a rising star that will come a ɔno yɛwo no the year 2000 afei na wanya 20 years ɔbɛkɔ kɔdi mp wɔ baabi ɛno nkyerɛ sɛ ɛnyɛ age no ɛnyɛ da yɛwo obi wɔ yɛwo no 2000 yɛ a wɔnya 26 years Ɔbɛkɔ akɔdi member of parliament wɔ baabi. Wobɛka kyerɛ no sɛ ɔba yɛn nkyɛn na ɔsoma yɛn sɛ yɛnwo no twen, two thousand. Ɛnyɛ ne fault. Ɛnyɛ ne fault. But yɛwoo no no, wa contribute ne quota. Ɛna watumi a build the needed skill ne experience. Ɛno nti na Nyankopɔn nhyira ayɛ dɛn? Atɔ agu no so no. Nti ɛno yɛnfa nka asɛm. But normally wɔn a wɔka saa no yɛ wɔn a ɛnfa, wayɛ a ɛnfa, ɔyɛ a na ɛnfa a na ɔpɛ ɛno deɛ awɔ wo. Adeɛ no nso ɛnyɛ ahendie, ɛnyɛ fie akonnwa. Efi akonnwa na yɛtumi ka sɛ, Hwan na ɛyɛ panin a n'adwene mu da hɔ? Yɛmfa mma no. Wei deɛ, ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Yɛn nyinaa yɛ adehyeɛ wɔ wɔ wɔ paati no mu prɛko pɛ. Mmere no so a, yɛkɔpere. Ɛtɔɔ so a, na wɔafa Dɔkta Mahmoud Bawumia contribution, at least, wode yɛmfa no sɛ wode twa so na fa fi 2006 bɛpem nnɛ. There is no politician a ɛwɔ yɛn paati yi mu nnɛ a ɔyɛ active politician, active o, politician, a wacontribute, both personal effort, resources, everything to the party than Doctor Mahmoud Bawumia.
Obiara nni hɔ.
You don't mean it.
Even in alive, active and inactive no woka bɔ mu a, wobɛyi Ɔmampanin Nkofoɔ ne Ɔmampanin Akufo Addo pɛ. Na, na, na, Nana Romeo, obi a 2008 na ɔyɛ running mate, 2012 na ɔyɛ running mate, 2016 na ɔyɛ running mate, 2020 na ɔyɛ running mate, ɛna 2024 ɔyɛ candidate, wogye di sɛ wayɛ adwuma sen no?
si. Ɔno no a ɔkɔkɔ pere ɔmanpanin akonnwa no wo bɛ nante asen no sɛ wo nante nsen no nti for almost about eh, 16 per 20 years wa nante Ghana ha nyina nante Ghana ha nyina nti wogyidi sɛ wayɛ adwuma sen no so nti saa nneɛma wei na yɛ normally me no me me view no sɛ ɛyɛ ɔmo a wo ne ɔmo pere bibi no na yɛ ɔmo pɛ bibi di ayɛ dɛn eyi wɔ efie na normally wobɛhwɛ kɔ na ɔmo kɔ na ɔmo adeɛ no kɔ ɔmo nkyɛn wɔ mu. but ɔka too so ɛkyekyere na ɛtare a na deɛ nya wo oh yeah sɛn deɛ ae politics no deɛ sɛ formula bi anim o deɛ bɛma wo atumi nipa no atumi ayi wo esi wɔ n'ɛno a wotu gyagya ho na ɛfa wa na ɛkyɛ sɛ te sɛ Senegal ne Morocco deɛ ka Senegal fo lusu gada ahaa kɔmo fɛrɛ bi anim o wɔwia wo but woyɛ dɛn a wagye ahaa nti ɛtɔrɔ bi a na wayɛ Senegal deɛ no bi na wa survive yɛ wia ne apa kyɛw. Now election no yɛ da bɛn? Thirty first January. Na it's a few days away. Mm. Sɛ nnɛ yɛ nineteenth. Yeah. Nti aka mmerɛ kakraa bi. Oh, bɛɛ
bɛɛ ten to eleven days bi. Yeah. Mm. So preparation te sɛn grounds te sɛn biribiara ɛkɔ tɔten abatɔ no bɛba so biribiara mbɛtwitwa ɛkwan mu ma yɛnka sɛ yɛnya nto biribiara da yie. Gye sɛ wiase asɛe.
Anaasɛ gye sɛ atɔwrɛnkyɛm bi ma Nyankopɔn mma yɛn ahoɔden na ɔmma yɛn nkwa, na Nyame no ara amma biribi ansi deɛ a Naomi, you can be rest assured sɛ abato no ɛbɛba so. Ɛbɛba so. Ɛna ɛbɛba so nso a, ɛbɛba so wɔ ɛkwan pa so. You see, eh, Dr. Mahmoud Bawumia nnante. Ɔnnante ara, ɛnɛ me ne ɔkasa yi, ɔbɛwie wɔ Ashanti region. Wayɛ fifth, fifth day ɔde wɔ Ashanti region nie. nti ogu so ɔne Ashanti Region delegates rekasa na ɛkyerɛ sɛ yɛakɔ all the two hundred and seventy six constituencies a ɔne wɔn bɛkasa and so far no eh, delegates no agye no fɛ so, wɔn agye no kama kama kama kama paa. That's good. Yɛnim sɛ Nyame yɛ adom a na ɔtɔ ntu nsuo pa gu n'adwuma pa a wayɛ no so a nkonimdie bɛyɛ Dɔkta Mahmood Bawumia dea. Na adɛn na ɔnam na wonka no ho? Na wo wɔ ha na ɔno nam. Sɛ na me wɔ ha yi a meka mekasa ma ni. Ok nti o yɛ bi so wɔ da hɔ a. Mekɔ Kumasi a sɛ nka ɛnnɛ sei nnipa bɛyɛ nine na ɔmo kasa wɔ Kumasi different stations. Ebi mo nso ne no na ɛwɔ yɛfrɛ no sɛn tour no so. Ɛsɛ sɛ yɛ mu bi so yɛbɛ tena ne. Wɔn yɛ no saa ɛbɛyɛ problematic. Nɛ sɛ ɛnnɛ yi nka anwumerɛ wɔn hwɛ na yɛanom mu na abɛ tena ha na ɔmo didi ase. Obi bɛ bisa sɛ nka o yɛ NPP de hyeɛ Na esi dɛn na yɛkɔpere position wɔ party no mu na mutumi take one side sɛ yɛ deɛ ha na yɛwɔ? Ɛdeɛn na inform saa decision no? Ɛdeɛn na ɛmaa wo decide sɛ Doctor Mahmood Bawumia akyi na wobɛwɔ? Adeɛ baako pɛ, sɛ deɛ nti a yɛkɔ akɔyɛ saa akansie yi nyinaa ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛ wini elections ɛtia NDC. Nti mmere no sooeɛ no a yɛreyiyi nnipa no a ɛkɔ akɔpere no. eh, wɔn a wɔyi wɔn ti sɛ wɔmpɛ sɛ wɔn contest no, mehwɛ mu a, na mebisa sɛ, hwan na ɔka ho a ɔbɛtumi de tumi ayɛ dɛn ama yɛn? Okay. Nti saa analysis na meyɛɛ na ɛma no kɔsi Dɔkta Mahmood Bawumia so. Sɛ nnipa mpanimfoɔ no a ɛrekɔ akansie no, mehwɛ NDCfoɔ sɛnea wɔn si teɛ ɛne wɔn su ne wɔn ban a, nnipa a ɔne wɔn bɛtumi apere ɛne Dɔkta Mahmood Bawumia. Wohu sɛ NDCfoɔ no, wɔn wɔ, wɔn yɛ incumbent. Nti when it comes to abuse of incumbency ɔmo bɛyɛ paa, ɔmo ɔmo nfɛre adeɛ. NDC party no ɔmo fɛreɛ nnim saa. Ɔmo nyɛ akrakyefoɔ saa. Sɛbe. Aha deɛ ayɛ sɛ wadi ɔmo ntɛm kakra. Dabi, sɛ sɛbe.
Ka sɛ obi nyɛ krakyeni sɛbe a na kyerɛ sɛ ɔmo ɔmo yɛ.

Obi de hagyahagya hyia na wo nso de hagyahagya hyia no a, woanhwɛ a obetu obe obeyiyi w'aso anwea. Especially ɔno no a hagyahagya ne n'akwan nti ɔno nim yɛ sen wo. Dɔkta Mahmoud Bawumia ne saa panin no a megye di sɛ ɔwɔ saa temperament no a obetumi de atwi afa NDCfoɔ so. Especially having run as a running mate in two thousand and sixteen and twenty twenty no onim ɛkwan a yɛfa so a yɛde yɛde yɛde yɛde yɛde tu NDC fii aban mu. Oh, onim wɔn. Oh, wayɛ bi pɛn. Wayɛ bi pɛn. Onim ɛkwan a yɛfa so, at least wasua in the past. Ebiem, Doctor Mahmood Bawumia yɛ obi a waboa ne ho ɛkwan mmienu so. Adeɛ baako a ɛbɛha adwene paa ne sɛ yɛbɛkɔ akɔyi running ɛɛ fɛ ne sɛn presidential candidate na yɛde ɔbɛ yɛbɛ wini elections na wabɛdi manpanyin no ho so. Ohu so amembo no, ɛyɛ different koraa, ɛnyɛ sɛnea nkorɔfoɔ si keka no no. Dɔkta Mahmood Bawumia sua, waboa ne ho. As a flag bearer, ɔnim sɛnea ɛsi teɛ, wayɛ bi pɛn. Ɔnim baabi a ɛsɛ sɛ ɔfa ne baabi a ɛnsɛ sɛ ɔfa because ɔnim sɛ anaa no no, yɛyɛ no, baabi a mefaeɛ no ankɔ, ankɔ yie. Ɛna ɔsan nso wini biom nso a, ɔnim sɛnea ɛsɛ sɛ ɔtoto ne nneɛma na ɔtumi bu ɔman na ɔman no tumi kɔ nkan. Because you see, as a vice president no, wasua nneɛma bi sitting behind the president. remember sɛ na he wasn't the president. Na steer Nti, no nkura no. Oh dabi.
Nti as vice president no, watumi ahu sɛ ah adeɛ wei n'ano no yɛ faa sei, ɛde ɔhaw sei na ɛbrɛ yɛn. Nti this time yɛmfa hɔ biom. Nti wasua nneɛma no a prepare ne ho. Deɛ ɛtɔ so mmienu, yɛn NPP no, yɛkɔ ne NDC fo akɔ kɔsi akan. Dɔkta Mahmood Bawumia ne nipa a yɛbɛka sɛ yɛatɔn no ama Ghanafoɔ nyinaa. Anaa sɛdeɛ na wɔn mu bi yɛte yɛ yi, Dɔkta Mahmood Bawumia Ne ho nsɛm ne propaganda a NDC de bɛsoa no nyinaa, sɛ woate dada? Meboa, sɛ woate ne nyinaa dada? Deɛ hia. Propaganda biara a wɔbɛka atia nyinaa, woate dada? Ebie ni hɔ a NDC foɔ bɛtumi aka afa Dɔkta Mahmood Bawumia ho biom a wonteeɛ? Number two, Dɔkta Mahmood Bawumia no, sɛ yɛka sɛ yɛtɔn no a, ɛbɛyɛ mmerɛ. Sɛ wo wura fie mu, wo ne tikya foɔ kasa, wo ne dɔkta foɔ kasa, ɔyɛ bi a atɔ no akɔ akyire ara, kyerɛ sɛ dodoɔ no ara nim no. Nti deɛ aka ne sɛ 2026 no yɛyi no wie a, yɛbɛto yɛn bo ase na afei yɛakaekae Ghanafoɔ n'anisoadehu a ɔyɛ dɛn? ɔwɔ. Dɔkta Mahmood Bawumia da bi ɔwɔ n'asɛm bi a ɔkɔ se ɔno ne presidency no ɔpɛ sɛ ɔbɛdi no, he is not waiting for aban bi te sɛ ebi a NDC should fail so that he becomes president. Ɔwɔ set of plans. and strategies a wayɛ n'adwene sɛ ɔde ma ɔman no. I hope sɛ wate aseɛ. It has nothing to do with the failure or success of the NDC. It has everything to do with sɛ mmerɛ no a aso ne mmerɛ no a yɛwɔ mu no, times we are in no, nipa a yɛhia no ma no atumi aboa yɛn man no ne Doctor Mahamudu Bawumia. Nti saa nneɛma no ama asɛ Ghanafoɔ atie no ara ma wohu sɛ ee papa wei deɛ sɛ wopɛ sɛ Ghana yɛdu mpɛnpɛnsoɔ bi a yɛbɛka sɛ yɛde yɛn ho bɛtoto aman aman foforɔ ho a ɛne Dɔkta Mahmudu Bawumia. Ɛno ne advantage baako a NPP yɛ dɛn ɛwɔ. Ɛno na ɛgyina so a ɛma mekae sɛ nnipa nnum yi a ɛkɔ yi wɔn nyinaa they are fine gentlemen believe me they are all very high end individuals but ɛkɔ soro ba fam ɛsɛ sɛ yɛfa baako bi a ɔda nso kakra ɛfa mo nyinaa mu. Saa nsonsonoeɛ no ne Dɔkta Mahmoud Bawumia. Ɔman wei mu, obiara nni hɔ a wakɔ ɔmanpanin akansie no a ɛdi kan a wawi no da, gye sɛ na nipa no te akonnwa no so as ɔmanpanin. In the history of Ghana hɔ. Yes.
Rawlings, ɔno 1992 na ɔbaa, na ɔyɛ sogya president dada, na ɔde bɛdii president. But 1996 no, ɔmanpanin Kufuor baa for the first time. against Rawlings, Rawlings was coming for another term, Ɔmanpanin Kufuor lose yɛ but Ɔmanpanin Kufuor baa the second term in the year two thousand no na Professor Mills who was vice president ɛɛba for the first time, Ghanafoɔ se oh Prof woyɛ fine man ne adeɛ but Kufuor no baako na ɔbaeɛ amfa ma yɛn, yɛma ɔno nso mmɛyɛ deɛ ɔbɛyɛ no ɔno nso nkɔ. Ɔmanpanin eh, Professor Mills baa 2008 no, na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo was coming for the first time. That time, na Professor Mills is, wa, had already been a candidate. Enti Ɔmanpanin Akufo-Addo lose yɛ. Ɛno, the same scenario na ɛmaa Doctor Mahmoud Bawumia lose 2024. Professor Mills was a vice president, coming for the first time against Kufuor who had run before. Professor Mills lost. Doctor Mahmoud Bawumia was a vice president, coming for the first time Against John Mahama, a perennial candidate of the NDC and Doctor Mahmoud Bawumia lost. Now the NDC in twenty twenty four, wɔn nni choice. They have to bring a new candidate. Ɛhɔ na yɛn yɛ advantage no wɔ. The fact that NDC foɔ de new person bɛba twenty twenty eight no, ɛhɔ na yɛn advantage no wɔ. Nti wo NPP, woanya advantage. Wo opponent no de new candidate ɛreba. Wonim sɛ Ghana ha, sɛ obi ba fresh for the first time a, ɛnyɛ likely sɛ ɔbɛwini elections. Woanya akwanya Wo wɔ candidate baako a ɔno akɔ bi pɛn, adɛn na womfa ɔno nkɔ? Mpakyɛ sɛ wate aseɛ? Na ɔne NDC new candidate no nkɔ kɔ hyia, na ɔnya a higher chance of winning the elections than the NDC new candidate. Na Ruben, I can tell you sɛ by far sɛ, sɛ NPP foɔ yɛ adwene korɔ na yɛde Doctor Mahmood Bawumia kɔ a, saa new candidate biara a NDC foɔ de no ba no, Doctor Mahmood Bawumia bɛtwa no. And wɔbɛtwa no simply because in the Ghanaian electoral psychology anaa sociology no, Ghanafoɔ gye tom sɛ, sɛ woba for the first time a, ɛsɛ yɛma wo mmerɛ kakra na wode tɔ wo ho ansa yɛtumi ama wo saa akwanya no. And that's what Doctor Mahmoud Bawumia represents. Nti wogye di sɛ ɛyɛ saa party no a wa lay no down no, ɛno na ɛmaa Doctor Mahmoud Bawumia anwini wɔ aberɛ a mo yii no as the presidential candidate no, mo gye di sɛ ɛyɛ party no. Ɛyɛ critical, ɛyɛ crucial.
Ɛka ho. So far fisi ninety two amanyɔkuo no obie na wɔ winni three terms in a row da. Nti wo yɛ aware sɛ twenty twenty four elections na ne yɛ kɔ no na yɛ kɔ akɔ hwɛ asɛ sɛ yɛ bɛtumi ayɛ bibi a obiara nyɛ bi da. But do you think sɛ now baabi a Ghana fo yɛ nya nimdi yɛ kɔ du no we are going to go by saa adeɛ no sɛ o party bi aba a wakyɛ ayɛ eight years

baabi a mede m'adwuma bɛwieɛ no, obi a ɔma ɛwɔ ɔman no mu biara ho atɔ no. Sɛ yɛdi kan kasa, ɛho sɛ yɛka ɛnɛ asɛm na meka kyerɛ wo sɛ nnɛ yɛte yei, sɛ wo na wɔ mi, w'ani agye because mese sɛ wokɔtɔ fuel nko ara deɛ a, yɛate so. Na tikyani no a, ɔno nso wɔ Ghana o, the same aban no ara mmerɛ so o, wayɛ adwuma twelve months, yɛtua no one month, wogye di sɛ ɔno nso ani agye? difference wɔ mu nipa no deɛ yɛn nyinaa yɛn nyinaa yɛn ani ntumi ngye. Nti mbrɛ biaa a yɛkɔ akɔtoa ba biaa sɛ abatoɔ no mbrɛ so pɛ the prevailing situation ne conditions no na ɛbɛ determine the outcome of the elections but I told you earlier on sɛ the government of the day does not have to fail for there to be a new leader mpakyɛw mesi mu biom yeah. government of the day no does not have to fail for there to be a new leader ɛho nhia sɛ NDC aban wei ɛbɛdu twenty twenty na ɔmo afeeli ansa yɛaka sɛ yɛbɛsesam dabi dabi dabi sɛ mmerɛ no so ne yɛkɔto aba a Ghanaian voter no bɛhwɛ ɛnnɛ mpɛmpɛsoɔ a yɛwɔ yi ɛhefa na yɛgyina baabi a yɛgyina no panin bɛn na deɛ ɔreka akyerɛ yɛn no yɛgyedi sɛ ne nsɛm na ɔka kyerɛ yɛn bɛtumi asɔ Ghana mu yie na ɛde no akɔ n'anim. Yɛbɛsan ahwɛ yɛn asetena mu so o. Na sɛ nnamika ne baabi a yɛgyina no so wagye ase hwɛ twenty twenty four. twenty sixteen wonim sɛ nkurɔfoɔ nnwuma gu wɔ ɔman wei mu twenty sixteen nkurɔfoɔ wuyɛ ɛwɔ ɔman wei mu nkurɔfoɔ cold stores collapse twenty sixteen dum sɔ nti factories ɛhyate down wɔn companies dum sɔ nti industries collapse yɛ ɛma yɛto abɛtia a ɔmampanin John Dramani Mahama meboa mhm. nso sɛ twenty twenty four wase abɛyɛ ɔmampanin wobisa ho saa deɛ ntia Wobisa wɔn sɛ, ɛnyɛ the same person na nana 2016 na ɔte akonnwa so? Mm. A nkurɔfoɔ ho yɛ yɛ hɛ. 2016 na teacher ni yɛ adwuma one year na aban yɛ tua no three months. Three months. Mm. Na ɔman no mu ɛden, ɔman no mu ɛden paa. But still 2024 the same president aba bɛdi ɔman. Wonim deɛ nti a? Mm-hmm. In 2024 ɔbɛ present a set of vision bi a Ghanafoɔ ɛka sɛ, oh, baabi a yɛduru ne mpɛmpɛsoɔ a ɛwɔ mu deɛ Wo, wo vision no a wɔtɔn ama yɛn no, ɛno na yɛgye di sɛ ɛbɛtumi aboa ɔman no. Twenty four hour economy, Ghanafoɔ gye di sɛ ɛno na ɛbɛtumi ayɛ dɛn aboa. Ɛkeka nsɛm bebree. So, ɛyɛ the times of the day. Nti ɛyɛ a mete sɛ nkurɔfoɔ sɛ ɛna, ɛna, ei, deɛ wɔyɛ deɛ NPP, that's not how it works. Mmerɛ no so a, leaders no a ɛra ne contest no, ɛna voters no bɛhwɛ hwan na ɛbɛtumi asɔ deɛ yɛkura no mu na ɔde yɛakɔ yɛn anim. So now yɛnni nkɔmmɔ no sei, hwɛ adeɛ o. Adeɛ kye adeɛ sa we are evolving yɛne te yɛne bie yɛkɔ school yɛsua adeɛ eh, saa notion ne sɛ oh Ghana deɛ wakyɛ ayɛ eight years no do you think sɛ we still stand by it? No we may not or we may but at least when you are going into an election you go with the the data available okay biribiara yɛ possible okay biribiara nso yɛnte ɔma yɛnte wiase a na black man bɛyɛ president wɔ America I'm sure sɛ in in the eighteen hundreds Obiara ndwene nobody ho da. ever thought sɛ there will be a day aba but it happened Yeah. so we may we may not Okay. but sɛ yɛte ha yi nsuo tɔ na aprannaa ɔbɔ ebia wo si gutter no mu a nsuo bɛfa wo ebi nso ɛmfa wo but wo nsi mu adɛn ntia cause Because- wonim sɛ likelihood sɛ ɛbɛfa wo no yɛ high High. so you work with the experience you have. Will you be surprised sɛ NDC ebreki saa eight no toa so more than eight years a, will you be surprised? Nothing surprises anybody. Saa nso na I will not be surprised sɛ Doctor Mahmood Bawumia bɛtu NDC in twenty twenty eight. Would you be surprised? Nti biribiara tumi si. Exactly. Nti wo decision no will be based on the set data available because biribiara bɛtumi asi. Okay. Anaa meboa?
Nokorɛ.
Biribiara bɛtumi asi. Nokorɛ. biribiara betumi asi. Hwɛ sɛnea na Nana Dankwaku fa do yɛ popular twenty twenty. Nana Were you sure sɛ there is a likelihood sɛ at some point wode Nana picture ayɛ wo wo status? Deɛ na ɔhyɛ ne ntoma no, there is a likelihood. In this country, there was a point a Kwasiada anwummerɛ, NDC foɔ koraa posti Nana Addo Dankwa Akufo Addo ne ntoma a ɔbɛhyɛ no, owie program no a, ɛno na ɛyɛ conversation wɔ Twitter, yɛmma ne din. And so, uh, vice versa, right? And so, and so, edu 2024 no. So vice versa. Me say me kasa, edu 2024 no. Mm. Onse na Akufo-Addo din aye. Yeah. Ma Nana Addo Dankwa Akufo-Addo four years. Okay. He will be one of the most popular leaders this country would ever hear of in this country. It's just a matter of time. You think so? Oh yes. Mm.
Na Kwame Nkrumah ye two no 1960 eh says no. Only Ghana for ese ombo eh. E akọ GBC na akọ tape no. Kwame Nkrumah ye two no no. Ghana for kwa abonten eh float. Nso ɛnɛ, obiara bɛka kyerɛ sɛ Kwame Nkrumah, Kwame Nkrumah deɛ ehu ne sɛ so da. But ɔmo a na ɔmo te aseɛ no, me, me grandfather ka kyerɛ me sɛ Kwame Nkrumah was one of the most unpopular persons at the time a yɛtuu no. But ɛnɛ.
Ɛma ɔmo kɔ bu ne statue nyinaa gu fam te sɛdeɛ yɛbu Akufo Addo statue wɔ Takoradi yi. Okay. But ɛnɛ, baabi a wopɛ biara fa Kwame Nkrumah din so, so so yɛbɛbɔ, yɛbɛbɔ agye wo so. That is who Akufo Addo will be. You know why? Mm -hmm. Because see, there's going to be a day in this country that the millions of poor people's children na they would have lost out and stayed on the street na Akufo Addo ma wɔn kwan no, na wɔanyin. Wɔbɛka wɔn anim asɛm.
Okay. Now let's see this. What do you think sɛ ɛ contribute to mo mo mo mo mo failure ɛwɔ past election no? Deɛ na ɛmaa NPP anwini. What do you think is the reason? First of all, the fact that na yɛkɔ second term elections no ɛyɛ primary factor. Third term, you see the fact of the matter ne sɛ Nana Romeo, democracies enyin wɔ wiase nyina, kɔ kyɛkɛ sɛ dodoɔ sɛ na akɔ tere, wo deɛ kɔ kyɛkɛ. And there is a reason. Reason ne nyina ne sɛ, ɛnɛ yi a yɛ ka dollar dollar dollar no, by December this year na w'ayɛ used to sɛ e stay saa, e stay saa, by December this year na w'ayɛ used to o, nti wo pa ade foforɔ. Te sɛ nea edu baabi no yɛka free SHS ho sɛ biribiara free SHS. Wo koraa kaa bi wɔ UTV nine show baako bi so. Ɛwɔ sɛ ɛnna NPP foɔ deɛ ɛka biribiara free SHS but the time a free SHS baeɛ no, time a yɛ introduce no first no, na sɛnea moka dollar ne fuel saa na ne yɛka free SHS. Na yɛsom bo ma yɛn. Kyerɛ sɛ wo paa wo deɛ saa time no kɔka kyerɛ obi sɛ dollar yɛ hundred cedi ɔka kyerɛ koraa yɛwɔ free SHS deɛ ɔma yɛn deɛ obiara nyɛ bi da. Nti ɛduru twenty twenty one no na obiara brɛ. yɛpɛ ade foforɔ nti ɔkɔka biribi ɔka firi sɛ na wadwa saa na wei nso bɛyɛ nti 2028 no yɛduru 2024 no yɛduru hɔ no mhm. the people had seen so much of the MPP
and they wanted something new indeed there were obvious challenges ah ɛnɛ na obi ne mi kasa no sɛ ɛna ɛba ne sɛn ɛna MPP mufu wɔ tumi kɔ yɛ akɔpem 14 na ndc fo ate so ɛyɛ nokorɛ mhm. but sɛ fo wɔ ne yɛkɔtɔ fo yɛ abɔkyɛ ne yɛde bɛmboa NPP time no, asa twenty twenty two na yɛtɔn fuel eh, aboɔden no a na yɛsɛ ne bo akɔ so no, na international crude baabi a yɛkɔtɔ fuel no ba Ghana ɛyɛ one twenty five dollars. Ɛnnɛ no a yɛate fuel so wɔ Ghana, ɛyɛ nokorɛ yɛate so, ba ɛyɛ fifty eight dollars. Nti Akufo-Addo mmerɛ no a na ɛwɔ soro no, kɔhwɛ sɛ time a na ɔtɔn aboɔden ma wo no, na ɛyɛ the same price anaa? Tama ne Akufo Addo tɔn fuel aboɔden, na ɛyɛ one hundred and twenty five dollars. Ɛnnɛ, bisa wo ho sɛ, Anyɛ biara, fifty eight dollars yi abɛ nti a ɛnnɛ yɛde Akufo Addo anim ayɛ fɛ mu a ɛno nti yɛasi yɛn anim ha ara no? Saa one hundred and twenty five dollars no a international crude price no ɛwɔ na Akufo Addo tɔn no forty no, anyɛ biara, ɛba, wei nso ba, ɛkɔ kɔdu one hundred and twenty five a, yɛbɛtɔ no the same price yɛwɔ ama wo anaa? So wate aseɛ? Kae nso sɛ, ɛnyɛ aban wei na ɛcontrol international crude price. Nti yɛ da sɔre prɛko pɛ na international crude price akɔ one fifty twenty five one fifty ɛbɛyɛ affect yɛn nti ɛhɔ no bɛka ne deɛ biribi atumi si atumi si
nti sometimes ne nyɛ wunim deɛ no dabi na sɛ sisi yɛ sɛ all you are hinging on mhm. ɛna ɛyɛ fuel price deɛ a mhm. fuel no sɛ yɛ wɔn a wotu tɔn mhm. wokɔtɔ ba nti wobɛ sɔre da koro pɛ na ne boɔ no apagya wobɛyɛ ne dɛn afei nana wei mebɛdwa wo Because ɔwo no deɛ na ɔka ma wo no nyinaa yɛ fuɔ fuɔ no so wonya na anka wode bɛba fam bɛyɛ wo na wotu wokɔtɔ ba nti bɛn dɛn. Okay so mete wase ya that means eh, policies no deɛ wobɛ wobɛ implemente mm. ɛnɔma no deɛ yɛbɛhu ne positive effect no mm. but ɛkyɛ no na ɛfono yɛn Ah, na sɛ something new must come. Hɛ na hɛ onim nkɔla dodo in benefit from free SHS. Mm. Nso yɛ lusu saa nkɔla no nko ara koraa ka sɛ Ɔmo de ɔmo bɔ nana NPP aba so kɛkɛ anka yɛn lusu elections but wɔnya free SHS ebi mu kora wɔ hɔ ɔmo kɔɛ a wɔwie ɔkɔ free SHS 2017 ɔkɔwura university 2019 2020 2021 ɔwɔwie school wɔnya adwuma ne werɛ fi kora sɛ ɔkɔ school free nti ɔto atia wo because ɔwie school ɔtwɛn adwuma a ɔnya obi wɔ hɔ a ɔkɔ nursing ɔyɛ free SHS na ɔkɔ nursing na wɔwie nursing na ɔtwɛn posting wato atia wo because wɔnya ne posting Me wa no ama no kɔɔ sukuu free o, ɛnyɛ wo koraa a nka ɔkɛtena fie. So wohu sɛdeɛ adeɛ no teɛ no? Nti saa cycle yi a wɔn, yɛnhu bi da. Me sɛ Akufo-Addo baa 2017 no, na obia nni hɔ a na wagye din sɛ Akufo-Addo wɔ ɔman wei mu. Yɛn Akufo-Addo ratings in the first year was 82 percent. 82 percent by the international rating Akyire na afei agencies. ɛdrɔpo. Aha. Because you don't determine, because you see Akufo-Addo, dollar, Gold, gold a ɛnnɛ yɛtɔn a yɛn nyinaa gye atom sɛ ɛna ɛpagya yɛn man no, ɛnnɛ ɛnam four thousand six hundred o, ɛkeka kɔ five thousand. Ekuffo Addo bere so na ɛyɛ thousand six. Nhwehwɛ difference no. Anyɛ biara ɛnnɛ ɛdrɔpe ba thousand six a, yebetumi a survive anaa? Nti circumstance no, ɛno nso play role wɔ amammuo no mu. Until, yes, and because nneɛma bi tumi si, woyɛ a wonhwɛ yie. circumstance nti biribi tumi ba woyɛ ho hwee yie US sei ɛduru baabi no na wɔn abatoɔ depending on whether America foɔ wɔ international threat bi anaa biribi so because wɔn nim sɛ America deɛ Republicans ne bɔ wɔn akɔko wɔ nti sɛ wɔn mu gyimi deɛ yɛn ntoma Republicans wɔn mara wɔn nkɔko wɔ ma yɛn you, you know how eh, so all those things matter all those things matter but the fact of the matter ne sɛ in 2024 wɔn ani mu yɛ den. International crew deɛ meka kyerɛ yɛ pagya one twenty five obviously wo fuel bɛkɔ kɔ soro wo fuel nya kɔ soro pɛ nso wo wo exchange rate ho bɛka because the demand for exchange rate na wobɛ wobɛhia bosom bi akɔtɔ fuel no bɛkɔ soro mpakyɛ sɛ ate aseɛ so those were real those were real challenges yɛfɛ DDEP yɛ a ɛyɛ yɛ yi debt restructuring yɛ a ɛyɛ yɛ yi pension for haircut yɛ a ɛyɛ yɛ yi debt to GDP saa nneɛma wei nyinaa they were real and there was Absolutely no reason a sɛ obi kɔto aba tia yɛn at that time a yɛbɛka sɛ nipa no ayɛ bɔne because in real terms no na yɛ affect nnipa, yɛ affect nnipa bɔtɔm. Now I want your candid answer on this question eh mo era ɛwɔ eh akonwa no so NPP tɛm a na mo bu ɔman no ɛdeɛn na wo Miracle Aboagye wampɛ ɛwɔ mo amammuo ho? Odi ama me pɛ. Wo ne sɛ maka no publicly. No me sɛ bia me mente.
Oh na sɛ nipa baako tumi tra akonnwa ba nipa baako tumi di minister saa oh ɛno deɛ. Nti woyi sɛ ɛka ho bi ɛna ɛma moyɛ unpopular. Nip hwɛ ɛnyɛ sɛ ɛka ho bi wohu sɛ sɛ Nana Romeo yɛde Melo kɔdi finance eh education minister ɔkɔ office hɔ at once a ɔde adwene foforɔ ne plan foforɔ ba nti ɔbɛyɛ gɛgɛgɛgɛgɛ after two years no deɛ ne ideas ɔwɔ nyinaa wayɛ awie Nti afei deɛ wɔn sɛ either sɛ ne tirim ayɛ ne dɛ anaasɛ the zeal for initiative no kɔ fam ɛhɔ no a ne wɔyi na de nana Romeo akɔ ɔno nso ba akɔhwɛ deɛ Melo yɛeɛ no ɛsiane sɛ ɔno nso yɛ nipa foforɔ nti ɔno nso de idea foforɔ nso bɛyɛ dɛn ɛbɛba na ɛma aban no but sɛ yɛde nipa baako obi ba nipa baako tumi di minister eight years baako tena akonnwa so eight years ɛno no deɛ memani anyɛ adabraka mm.
ade soboɔ baako a ndc foɔ de bɔ npp paa yɛ corruption scandals adɛn na mo mo mo mamuo mu no corruption ɛdɔɔso saa according to NDC foɔ. Ɛyɛ because of NDC foɔ baa abɛn mu no ɔmo ɔmo ɔmo ɔmo a reduce corruption baa no nti ɔno no dea na NPP mbrɛ so esi ehu no corruption no ɔno na mbrɛ so ɔse ɛnyɛ corruption.
Mente aseɛ. Oh wonim sɛ twenty seventeen ɛbisɛ ɛtwa Akufo-Addo abrɛ so ɛduru baabi ɔmo se nkorɔfoɔ bi organise ɔmo events. Ɔmo organise ɔmo event na ɔmo invite ɔmanpanin ɛna gyama yɛse tables table te sɛ nɛ December to remember ɛɛ eh, fɛ ne sɛ dirty December wokɔ pub bi a yɛse yɛtɔn table no yeah. nti tables no event na organise no table table wobɛtua na wabɛtena ase no yeah. yɛse yɛ cash for seat ɛno nso yɛ scandal yɛde yɛde soɔ yɛ kufu ado bɛn nɛ yi NDC aban biribi anyɛ scandal wokae sɛ Charles bi siw ɛne NDC mpanimfoɔ bi yɛ accuse ɔmo for galamsey involvement ɛma mm. ekufu ado refer ɔmo maa

Yɛtumi de no ma mmara. Ɛna me sɛ. Moatu anamɔ saa.
Oh, na ɔmampanin ankasa koraa refɛɛ National Executives eh, mmiɛnsa wɔn sɛ mmienu koraa ma Attorney General, ama Attorney General ankasa so atwerɛ akɔma wei, almost about eight months ni wate ho biribi. Na ɛsɛ wɔn nso so no, they are not taking certain things, I mean. Ba wɔn sɛ ɛnyɛ ɛnyɛ scandal. Mm. Wɔn sɛ ɛnyɛ scandal. Ɛnɛ nanso yɛ wɔn yɛ yɛ gold nneɛma nneɛma ɛho kaba yɛ sɛ wɔn sɛ ɛyɛ okay. Wɔn sɛ aboa ɔman no nti yɛ ma yɛ nka ho. Sɛ sɛ media fi bɛkyerɛkyerɛ mu.
Ɛɛ sɛ aboa sɛ even though ɛka naba no yɛ nya so nfa so wɔ baabi mmoa hmm. nti yɛ ma yɛ nka ho sɛ wɔn sɛ na wɔn ka yɛ. Hmm. Eti eti na meka sɛ because menyini sɛ wate nwampani ekufado ɛɛ aban mu nipa bi a yɛakye na tum. Ɛɛ sɛ yɛ frɛ finance minister ɔmma yɛ. By nti bia ni hɔ a wate sɛ yɛakye no atom. So far deɛ mente sɛ yɛakye obi.
By NDC mpaninfoɔ deɛ sɛ Dinam Tarkwa kura deɛ ɔman no court abua no fɔ sɛ ɔyɛ aware. Deɛ mate. Nso yet woka kyerɛ sɛ corruption. Nti wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ MDC foɔ no yɛ corrupt than NPP foɔ. Me nkaa saa yɛ.
Me nkaa saa yɛ.
No no but but deɛ wo busa. No no me my view is that sɛ wode obi kɔ court na ɛdi n'asɛm na ɔdi fɔ a wobɛtumi afrɛ no corrupt. Of course.
so wagye aseɛ sɛ mmara no abu ano I am only saying sɛ NDC foɔ nyɛ atwom ɛna mhm. it's been exposed now wɔn nyɛ atwom and it's been exposed now because the sort of things a na wɔn fɛ no corruption no a wɔn de kyekyere akufo ado no anyɛ bi a wɔn ba abɛn mu na ɛwɔ hɔ a n'ani hɔ ɛwɔ hɔ a n'ani hɔ saa gold transaction gold trading yɛ a ɛho asɛm aba bebree kɛn ndc abrɛ npp abrɛ so wɔn sɛ ɛno nti aban no yɛ corrupt. ɛnɛ ho sɛ wɔn kyerɛkyerɛ mu
nti corruption ne deɛ hmm. ndc fɔ wɔn ate aba fam koraa because deɛ no ɔnɔ wɔn fɛ no ekufo ado ambrɛ sɛ wɔn fɛ no corruption no mhm. sɛ yɛn no paa na yɛ ka deɛ ɛnɛ ɛnɛ wɔn yɛ ekufo ado allegation wɔn yɛ mu times ten ɛsɛ wɔn deɛ deɛ ɛboro so koraa but okɔ ka wɔn sɛ deɛ bi yɛ deɛ ɛnɛ ɛyɛ nfɛ no corruption yɛn deɛ ɛnɛ yɛ de asom wɔn ayɛ no ti sɛ deɛ ti bi a mo nya ne saa ama yɛn. okay ɛnkyɛ yɛ ba back to Bawumia campaign no. Mm. Now yɛnhwɛ adeɛ bi, NDC baa power na na ɔmo yi covid levy firi hɔ. Sɛ woyɛ aware sɛ ɔmo ayi tax, eh, betting tax ne deɛ ɛka ka ho. You could have done same but mo anyɛ. Yɛbaa bɛn mu no, yɛ first budget, yɛyi taxes mmaako mmaako mmaako mmaako twenty one firi hɔ. Menka, menbobɔ bi nkyerɛ wo. Yɛntie bi ɛ.
One percent special import levy. seventeen per cent vat on selected imported medicines not produced in Ghana, seventeen point five per cent VAT on financial services, wonim sɛ NDC abere so twenty sixteen na wokɔ wokɔ use wo ATM card na wo withdraw sika koraa wɔn te wo taa seventeen point five, That time no. yɛn na yɛbɛyi firi hɔ, yɛn na yɛbɛyi firi hɔ, seventeen point five per cent on domestic airline ticket, wotɔ ticket a tax a ɛda yɛn na yɛbɛyi firi hɔ, um, vat for micro and small enterprises from seventeen point five per cent to three per cent flat rate yɛn na yɛbɛyɛɛyɛ. Import duty on importation of spare parts, levies, levies imposed on kaya ye by by local authorities, import duty for all goods by fifty percent and thirty percent for vehicles, yɛte so, import duty, yɛte, yɛte, yɛkyɛ mu mmienu, excise duty on petroleum, Na kyerɛ sɛ, Enti- ɛdɔɔso. no, ɛ- ɛwɔ ha. Okay.
Me- Nti I'm only saying sɛ sɛ woba ha- aban mu na wo first term wobɛyi taxes mmiɛnsa firi hɔ a wonyɛ wonyɛ biribiara soronko sɛ wagye aseɛ because ɛkɛ no nko adeɛ a npp aban no anam so ɛdi mu a mesɛ ɔyi taxes aha nko adeɛ mekura nkura yɛ 15 mekura yɛ nko yɛ 15 fifty ɛyɛ yi si wɔn dodoɔ koraa si wɔn ɛyɛ sɛ yɛyi bi kɛkɛ ɛyɛ si wɔn dodoɔ koraa si wɔn don't forget sɛ wɔn wɔn introduce new taxes o oyi e levy na ɔde d levy aba so yɛ awɛ. d levy Eh, so sɛ mudi lɛbi. Kyerɛ mu ɛ sɛ. Dum sɔ lɛbi deɛ da fuel so no. Mm. Oyi oyi i lɛbi ɛno i lɛbi no sɛ mepa metua mepa mentua mm. because mepa menyɛ transaction. Okay. But dum sɔ lɛbi deɛ obi atua sɔ yɛ awɛ. Okay. But wɔn de aba.
Okay.
Nti those things honestly. Mebatɔ yɛne yɛn nua Miracle Aboagye Dennis ɛna edi nkɔmɔ. Uh, wowɔ question bi a betumi de ama no na wayi ano Abatoɔ no a NDCfoɔ ɛɛ NPPfoɔ ba abɛto no, ɛho nkɔmmɔ ara na yɛdidi a wei nyinaa wɔ mu no. Now yɛreba abɛhwɛ ɛɛ the candidate a yɛfrɛ no Doctor Mahmood Bawumia. Ɛɛ amanfoɔ feel sɛ ɛyɛ a na ɛba no communication a, ne nsɛm bi ntaa nsisi so. Nti ɛyɛ a na ebi koraa se nka ɛbɛyɛ a nka obi nkasa mma no. Menim sɛ ɛno nso afa w'aso mu da. Dabi, there's nobody in this country that speaks very well and intelligently than Doctor Mahmoud Bamia, bɔ baako. I'm Ei, telling you, yes, yes. ei, ɔm- ɔmampanyin John Mahama. Oh, So, how? communica- ɔno deɛ ɔsɛ communication Oh, deɛ what are you obia- talking? Yɛka yɛka kasa a, deɛ na yɛ kasa. Ti na mekaeɛ no, mese Okay. speaks well and intelligently. Woanhwɛ koraa bɛnya problem ama me. Wode twa so. How da-

Deɛ ɔkaa sɛ, sɛ wɔyɛ adwuma no nyinaa a, ɔno no ba a, deɛ he na ɔbɛyɛ no? Amanfoɔ sɛ wankasa yie. Sɛ bɛ fɛ ne sɛn?
Ɔmanpanin Mahama, sɛ ɔsɛ ɔyɛ communicator a, ɔde ne yɛ mfantomboa. Tam a ɔkae sɛ I'm a dead goat no, wankasa yie. Dead goat no, dead goat no, mɛtumi akyerɛ mu kakra. Menkyerɛ mu ma no, how a mete aseɛ. Yes. Sɛ that time no ayɛ sɛ ɔmanfoɔ ɛ ɛ ɛdidi n'atɛm na na ɔse ɔno ayɛ sɛ dwamfunu di woka hwee a ɔnte. Like biribi anyɛ ne ya. Nti wɔn bisaa, wɔn bisaa ɛɛ ɛfɛ ne sɛn? Ɔmanpanin Bawumia sɛ, ah na deɛ a woka yi adɛn na ɔwɔ anyɛ ɛna ɔsereɛ na ɔse hohoho ok sɛ adeɛ no kora yɛn nyinaa anka dɛn na anka yɛbɛyɛ bɛyɛ.
A passing comment bi saa. Just in jest why are you picking on him on that one ɛna ɔmampanin deɛ wama no pa wama no pass so sɛdeɛ meka ate aseɛ wohu sɛ nteaseɛ gu so ba kakrakra ka foforɔ no yɛnhwɛ Anyway ɔdeɛ ɛdeɛ just by way ok sesei abatoɔ no akɔ nti ɛnyɛ nokorɛ deɛ aka no anim anim saa ae ɔflow kama intelligently
wọn sɛ yóò bia na ɔyɛ gbogbogbo ɔno ɔse wọn sɛ Kwesi Appiah ne book no ɔse you don't have to yell to lead you don't have to yell to lead you don't have to scream to be a leader
leader deɛ wo no wokasa bɔkɔɔ wotie obiara wia na waka baako mmienu na obiara di akyire na gbagbagbagbɛ woahwɛ ne nyinaa wɔ dan bi mu na wopɛ sɛ woyi baako a wohɛ wobɛyi deɛ ɔkasa bebree no but woahwɛ no ɔno mu na ɛmfa. Yɛahwɛ dɛ NPP leadership no sesei yi, wohwɛ Yewura Ken ne Yewura Bawumia a, NPP leadership no, hwan na anya dodoɔ no ara support per your your assertion? Yɛbɛhunu thirty first na ɔremio. Sesei Ɛdeɛ a, mema ah. yɛakyɛ, adwuma a me startee seventeen, at the age of seventeen deɛ, mewɔ enough experience Okay. to know sɛ, to know when to say what. Ɛhɛn. Yɛ deɛ, deɛ ɛyɛ me, me personally, Yeah. mekɔ contest mu a, deɛ mepɛ ayɛ, What is the barest minimum a mehia wi ni? Fifty plus one, ɛno pɛ na merehwɛ. Deɛ aka biara yɛ bonus. Sɛ wonya eighty percent na wode wini a, woawini. Wonya fifty plus one pɛpɛɛpɛ na wode wini a, woawini. What I know is that Dɔkta Mahmood Bawumia bɛkrɔse saa fifty plus one no de awini elections no. Ɛno deɛ, me, menim sɛ ɛno deɛ it will happen. Because partyfoɔ no yɛ clear. Wɔn, wɔn Hwɛ party foɔ no wɔn a wɔn kɔto aba no wɔn yɛ experience koraa sen bebree no a ɛyɛ contest no ankasa. Wɔn a wɔn to aba no. Hwɛ na obi wɔ hɔ ɔyɛ executive from nineteen ninety two wayɛ polling station chairman from nineteen ninety two bɛpem nnɛ wo wɔ experience sɛn no.
Do you think sɛ political elections ɛyɛ fair anaa sɛ the people do it fairly because some believe sɛ some are influenced to vote yɛ ma wɔn bibi gye fridge gye TV gye sika Nti wofii sɛ they based on policy na mmom ɛnyɛ akyɛdeɛ na ɛdema ɔmo na ɛma ɔmo to aba no. Democracy nankasa no ɛwɔ ne pros and cons, ɛwɔ ne papa ɛna ɛwɔ ne bɔne. Me me me me wɔfa, me mentor, me biribiara Adam Botwe, asɛm a da biara ɔyɛ ɔka, ɔse, Democracy doesn't always give us the best people.

So wate deɛ meka no ase?
Nti ɛno deɛ me ne wo yɛ adwene sɛ there are challenges with the form of democracy no but still wode toto deɛ aka no nyinaa ho a wei no yɛ sen deɛ aka no nti nka yɛbɛfa wei saa. Alright. Will you be surprised sɛ after thirty first January yɛbɛbobɔ aba no na Doctor Mahmoud Bawumia anwini? Will you be surprised? It's almost impossible. Almost. It's almost impossible. It's almost impossible. Party no, sɛnea partyfoɔ no si process nneɛma no, Deɛ wohu no nyinaa yɛ hot air. Ɛyɛ hot air. The reality. Me ne wo kasa yi, do you know how long Data Mahmoud Bawumia has been on the road? Yeah, menim sɛ he has been away for some time now. Uh-huh. But wohu sɛ ɛnoa no sɛ ɔkɔ. Wobɛte biribiara about NPP a, na ɛyɛ aspirant bi a waka biribi a ɔde twe party no fam. So wonim saa? NPP news nyinaa, anan nyinaa, mekɔ social media nyinaa, ɛna wei akɔka wei akyerɛ wei, ɛna wei akatia wei, ɛno nkwa na wote mboa. Yeah, for sure. Pasa wonte sɛ Data Mahmoud Bawumia ka bi. Honestly, yeah. Wate sɛ Doctor Mahmoud Bawumia? Ɛhɛn, so he is the person to fear. The one you should be afraid of in this contest is that only man who took off in this contest as the leader and doesn't, you don't hear him. Nti na sɛ election wɔ ne nyɛ dede. Ah, na ɔmo ɔmo to aba no koraa, ɔmo ɔmo to aba no, ɔmo te dan no mu na ɔne ɔmo kasa as we speak. A grounds work. Wobisa ho sɛ ɛnti na Doctor Mahmoud Bawumia nkɔmɔ ne delegates di wɔ inside no, ɔmfa camera nto no so mma abɔnten. Wobisa ho saa question no? Ae, mimbusae. Aha, aka Levine deɛ sɛsi na mɛtumi ati ho akyerɛ no. Fa w'ani to fam na hwɛ. Wopa a, kɔ Facebook. Asɛm bi a wobɛte afa NPP contest yi ho nyinaa bɛyɛ aspirant bi a waka biribi. Kɔhwɛ sɛ wobɛte sɛ Dɔkta Mahmood Bawumia aka obi ho asɛm bi saa a. Bisa ho saa dentia. He is focused on the delegates and I can tell you sɛ Dɔkta Mahmood Bawumia is a person to be worried about o. Obi a ɔnte ne kasa bebree. Obi a obi a wontumi nhu. Wayɛ sɛ dabo dabo no. Ɛsɛ sɛ woyɛ careful. Dinn.
Ɛsɛ sɛ woyɛ careful. Ɔno na ɛsɛ sɛ woyɛ worried about him. Ɔno ayɛ careful no.
Nkurɔfoɔ no bi so di n'akyi a, wɔn anom kasa nyɛ. Wa, wahu.
Wohu sɛ yɛwɔ forty thousand polling station hɔ. Mm. Ɛna yɛwɔ nnipa bebree. Ebinom koraa nto aba. Ebinom koraa wɔnni vote o. Ayɛ te sɛ yɛ, yɛ. Na sɛ yɛ yɛ clubs yi abɛyi team legal wives ne team ɔdɔbroni obi kura hɔ a ɛ ɔmbɛn ebusua no ho hwee bɔ yɛ passionate kura sen wokɔ facebook a ntɔkwa bi a ɔdɔbroni fɔ ne tiktok ɔdɔbroni fɔ ne maame sɛ wa nkurɔfoɔ kɔ menyi ne sɛ ɔdɔbroni ne maame sɛ wa kura ni mɔmɔ sɛ wagye aseɛ ɔmo ni mɔmɔ ɔnso maa no but. Ɔyɛ passionate about him ɛna ɔsupport no. Me ngye nni sɛ nneɛma no a wɔka no bi na ɔdɔ broni pɛ anaa maame sɛ waa ɛpɛ. Ohu na ɔbɛtu no fo aka kyerɛ no sɛ tone down wei deɛ woanka no yie so ohu na ɔbɛka but ɔno ɔte ne fie na wafa camera na waka nti ɔbɛ no dɛn. There's one guy bi a I wish sɛ nka mɛbɔ ne din but me mmɔ no air. Mɛka akyerɛ wo off air na mo ne no akasa na ɔntoni down. It looks like ɔfii sɛ ɔɔboa but ɛfa bi no so no ɔmmoa but menka wɔ ha na for the sake of ebu a mewɔ ma saa nipa no now eh, sesei all is set sɛdeɛ waka no thirty first aba no sɛ wei deɛ electoral commission na ɛhyɛ ɔmo nsa ɔmo yɛ biribiara. Mm. Oh yeah, yeah, electoral commission pol ɛne police Okay. mm, electoral commission ne Nkɔmhyɛ police bebree so abeba watete bi bebree. eh, almost ne nyinaa kɔma Doctor Bawumia. Oh saa mo.
Oh yeah so far nipa a ne nkɔmhyɛ nkɔ ma Doctor Bawumia paa yɛ El Bernard. Oh ba mehu mehu nipa bɛyɛ four a bɛ ana five a wɔn nkɔ ma no. Ɛɛ sɛ mɛtuma bɔ dodoɔ naa wɔn nso so akɔ ma Bawumia. Oh okay ne saa balance no no. Oh ɛmbalanse deɛ yɛ hu no deɛ ɛmbalanse. Oh wow I see me nhyɛ da me nhyɛ da nkan yɛ ba mɛ ma tete bebree. Dodoɔ naa deɛ Mehyɛ da nka yɛbɛma tete bebree. Me me show wei so koraa prophet a abɛtena ha aka Bawumia no ɛyɛ more than ɔmo a ɔmo aka Ken. Ken deɛ ɛm sɛ manya two ɛna Bawumia manya bɛɛ eight so you can imagine. Nti ɛno no ɛma mo tirim yɛ mo dɛ sɛ afa nkɔmhyɛ no. Dabi o sɛ me me sɔre anɔpa na meyɛ me strategy a nkɔmhyɛ nka ho o. Meyɛ me deployment a nkɔmhyɛ nka ho. Me ne Melo ka sɛ yɛhyehyɛ program yi mankɔgye nkɔmhyɛ sɛ me mbrɛ anaa ɛma me mba. Adeɛ baako a maka ntam wɔ m'abrabɔ mu sɛ menyɛ wɔ me pɔlit me public conversation yɛ asɔfoɔ ne policefoɔ menkasa ntia wɔn because me se police ni ɔte deɛn te deɛn koraa nipa bɔne ngya yɛ nko ara deɛ wobɛhia no nti me policefoɔ wokɔhwɛ me record a I have never even in times a policefoɔ ayɛ biribi koraa no me defɛɛ Cause me kɔ kasa tia no sisi a na me kɔ nya problem ɔno ara na mɛyɛ dɛm. Anyɛ hwɛ koraa sɛ wonya asɛm na police no de n'atare apue wɔ hɔ a nipa no a ɔyɛ wo bɔne no osuro nti me nkasa ntia police. Second ɛyɛ asɔfoɔ. Nana Romeo sɛ wo te Apreku, Apreku my daughter ɔse na wada no ɔte sɛ Nyankopɔn frɛ no Apreku, Apreku my daughter yɛni hɔ.
But ɔse papa no kaa my daughter. Eti ebia Nyankopɔn hunii sɛ ɔyɛ ɔbaa but na menni hɔ bi. Anaa Nyame borɔfo no Anaa Nyame ɛnyɛ ne borɔfo lie.
no ɛnyɛ ne lie. Na menni hɔ bi. Sɛ Nyankopɔn ebia ɔka Aramaic anaa Hebrew anaa Greek nti na menni hɔ bi. Nti asɔfoɔ yi nyinaa na wɔn se Nyankopɔn But afrɛ wɔn. ogye nkɔmhyɛ di.
Meyɛ meyɛ Kristoni, meyɛ Methodist ni. Megye di sɛ Nyankopɔn gu so hyɛ nkɔm. Megye di, Oyi megye di. kyerɛ. Mm, megye di sɛ Nyankopɔn gu so yi adeɛ kyerɛ obi. But problem no ne sɛ Nyankopɔn ankasa ka wɔ Bible no mu sɛ ɛrekɔ awieɛ no, adiyifoɔ atorofoɔ bɛba. Nti Nyankopɔn ankasa hyɛɛ yɛn sɛ yɛmbɔ mmɔden sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ for discernment, na yɛatumi ahu nsonsonoeɛ no a ɛyɛ dɛn? ɛda wɔn mu no, na ɛnyɛ wɔn a wɔreka Awurade o, Awurade o no nyinaa na ɛfiri Nyame. So wate deɛ meka no ase? But me Miracles Kwaku Dennis Aboagye deɛ, ɛnyɛ me na mɛbɛkyerɛ obi sɛ Nyame afrɛ no anaa wamfrɛ no. Nti obiara a ɔrehyɛ nkɔm biara no, Thirty first December no duru a, ɛna yɛbɛhu. Ɛbi koraa wɔ hɔ a wɔahyɛ nkɔm a ɛbɛbom but ne deɛ no still ɛyɛ Nyankopɔn na ɛka kyerɛɛ no. Ɛno nso wɔ hɔ. Kɔ fa na afa ma no. Yeah. So wate aseɛ? But ɛno ɛnyɛ me na mɛka. Ɔbɛ judge. Yɛbɔ Nyankopɔn mpaeɛ ma wɔn nyinaa sɛ Nyankopɔn mmɔ wɔn ahoɔden. Alright. Na deɛ wɔn yɛ no, sɛ firi Nyame nko ara deɛ a, Ɛbɛgyina. ɛny ɛbɛgyina. Ɛmfiri Nyame Ɛmfiri nso Nyame deɛ. nso deɛ a, yɛhyia a, Yɛbɛhwɛ. ɔfa sei na yɛkɔ soro a, yɛka sɛ, Hey Jack, na wo no saa na. Saa na na woteɛ. Ahaa. Now, The biggest conversation a ɛwɔ mu a na aba yɛ eh, yɛ wura John Mahama ne third term ho nkɔmmɔ. Saa asɛm no mote a mo yam hye mo sɛ wowɔ hɔ ara na ebi mo abɛka oh yɛmma no nkɔ n'adwuma so ani oh daabi papa no sɛdeɛ ɔyɛ adwuma deɛ Ghanafoɔ no ara na ɛbɛka sɛ ɔnkɔ third term. Saa nkɔmmɔ no ɛba mo anim a mo som sɛn? Ɔmo a ɔmo hyɛ da nhu nyɛ politics no anaasɛ ebia wɔayɛ but wɔn pay attention no wɔn na wɔn te saa nsɛm no a me me ɛnka me conversation ho mpo ɛnka ho Nana Romeo na dɛn na ɛkyerɛ sɛ sɛ maama his excellency ɔkɔ tɛɛtɛɛ dɛn na ɛkyerɛ sɛ ɔbɛ wini
ɛno so wɔ hɔ. Deɛ ɛkɔ so aba maa maa nkɔ tɛɛtɛ na wei ne nyinaa na NPP egu ne da 2017 ne yɛsɛ NDC egu o. Wo deɛ me sɛ wo paa kɔfa na sɛ yɛ a me hu me nua sika official tweet eh, Facebook post bi ɔyɛ 2020. sɛ ɛnde si agu twenty twenty so wate aseɛ ɛnti no yɛn a yɛdi politics akyi no a yɛfolo no deɛ saa nneɛma yi na ɛyɛ news mahama no ankasa yɛka no mahama no ankasa waba abato alu so mmienu dada wo eh mahama no yɛka no waba alu so mmienu dada yɛnya yɛnya abotere yɛnto yɛbo ase sɛ time twenty twenty eight no so na sɛ still a wopɛ sɛ ɔkɔ tɛɛtɛm na ɔpɔnkɔ na sɛ mmara no ma no kwan na ɔkɔ na ɔwini no wɔn na ɛse sɛ ɔkɔ koro ɔbɛwini Abatoɔ mmienu bie no ɛɛpɛ o Abatoɔ mmienu bie no ɛɛpɛ Mese Nana Addo Dankwa Akuffo Addo Addo dii the show boy Owini one million votes against John Dramani Mahama na ebi nsii wɔ ɔman wei mu da Nana the Kalipo man Ɔno na otumi de Kalipo pɛ kɔ election ma no wini Oduru twenty twenty four no na wo mpɛ n'anim ahwɛ Nti sɛ wohu sɛ woyɛ politician na wohu sɛ yɛyɛ wo Yodium yodium te sɛ yɛyɛ mu a me se fuel na aba ayɛ fo wɔ amansan dwa so na watumi atete so wɔ ha na yɛbɔ ose sɛnea meka wate aseɛ Nana Addo Dankwa Akuffo Addo ne ti anyɛ yie na ɔduu 2022 wiase amansan dwa so nneɛma sɛeɛ wohu sɛnea ne din hwe te baa fam no nti Mahama deɛn deɛ seesei a wahwɛ koraa wɔbɛtumi aka sɛ Ghana no koraa yɛntwa constitution no mu na yɛmfa mma no Wɔn bɛtumi aka but ɛyɛ normal ɛyɛ normal yɛn nyinaa yɛ a yɛdi akyire no yɛhu saa yɛn twɛn 2028 so na sɛ still a wogye di sɛ ma ama nsan nkɔ third term a mo deɛ mo paa parliament mo ma yɛn sesa no sɛ yɛtumi sesa no a no nkɔ ɛhwɛ so so wobɛtumi awie ni a. Woyɛ eh, presby wɔn methodist methodist woyɛ methodist mekɔ presby school na meyɛ methodist asɔre sɛ wowɔ eh, nimdeɛ no nyinaa Nyame adom a yɛwɔ Kristoni a Bible soa ma yɛahu sɛ yɛnka nokorɛ na yɛmfa nto baabi a ɛda no. Nokorɛ deɛ, ɛyɛ baako pɛ, na yɛnnwane mfiri nokorɛ ho. Sɛ worebɔ NDC aban yi a ɔwɔ akonnwa so a wanya wɔ NYEE a, adeɛ bi a wayɛ a ɛyɛ wo fɛ a, ɛno deɛ wobɛka sɛ wei deɛ Yɛwura John Mahama wayɛ adeɛ, nka ɛyɛ dɛn a? Dɔla aba fam ama sikafoɔ, wayɛ adeɛ. Fuel aba fam ama sikafoɔ, wayɛ adeɛ. Inflation so ate, wayɛ adeɛ. nokorɛ ntorɔ baako kura sɛ ɛnim mabɔ naba so saa na no maka publicly saa i was one of the few people a dollar start sɛ ba fɛ mekae sɛ nobody can take it away from your president ɛne naban kwana nkurɔfoɔ bi gye credit na ama dr baomia no no they only spoke the truth and the fact the fact of the matter ne sɛ ɔmampanin ankasa na ɛbɛkyerɛkyerɛ mu deɛ nti a dɔla no ahoɔden yɛ dɛn repagya. Ɛna nkorɔfoɔ ka sɛ, sɛ ɛno deɛ a na ɛkyɛ sɛ Bawumia na ɛde saa idea no ne saa nhyehyɛe no yɛ dɛn ɛbaeɛ. But mennye nni sɛ na deɛ na wɔn ɛrehwɛ ne sɛ wɔbɛka sɛ ɛno nti wonyɛɛ hwee. Daabi. They didn't seek to downplay what he has done. But obviously no, sɛ ɛyɛ gold purchase program no deɛ a, sɛndeɛ wobɛtoeɛ. Ahaa nti ɛndeɛ ɛno nso so is true there is no lie in that nti saa nneɛma mmiɛnsa wei deɛ wayɛ adeɛ. Under one year rating over ten ma me. Thirty six percent nti na ɛsɛ ten no bɛyɛ three point six over ten. Nanso ɔmpaasee koraa. Oh dabi sɛ wobɛyɛ deɛ apaase na sɛ yɛfrɛ no sɛn inflation afi twenty three aba five, dollar afi fourteen aba ten na ɛɛ ɛɛ fuel afi fourteen aba nine ne ten na sɛ Me a meyɛ dwadi no no, mekɔ fie a mentumi ntua me me light bill ne me water bill a, me ba school fees mentumi ntua a, ɛna ɛsɛ tɛ tɛ three over ten. Saa asɛm no sɛ wote sɛ Yes, mentumi ntua me oh, ba na school me fees. na I was in Koforidua on Sunday, na wotumi tua school fees. Wonim Legon fees boɔ? Twenty twenty four na na mose Kuffo Addo yɛ wodifoɔ no, na Legon school fees yɛ thousand six, ɛnɛ ɛyɛ two thousand three hundred and sixty. Nti, Sɛ. Sɛ sɛ first years no bɛkɔ free. Ɔmo ankɔ free. First year bia ni Ghana ɔkɔɔ school free twenty twenty four obia ni hɔ ɔkɔ twenty twenty five ɔkɔ twenty twenty six ɔkɔ free. Ɛnstartee ɔho.
Astarte na mmom na ɔmo se no stress fee meboa sisi a ɛyɛ post stress do you know what is happening now ɛsɛ sɛ wo brɛ wo mogya ni na Nyame yɛ w'ade na watumi nya sika no tua a na bɛyɛ abɛtua ma wo aban ntua fees mma obia da ɛmboa no nso ɔwura school mu again I told you earlier these people wode ballot box si wɔn bɛto a bɛtia wo. Not because fuel mbaa famu yi o but because deɛ nti ɔno gyina so de to aba ma won nyɛ ma no yɛ but that was the promise. It's not over yet sɛ ɔmo wɔ more time. What is not over? Na sɛ ɔmo akɔ two academic years na wowɔ four academic years o ana yɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ama no ɔyɛ Arabian king ana wɔ king Ahab dabi o wowɔ four academic years ɛmu two wontumi anyɛ aka two wonso se anka wobɛ start na two batches nɛ nkwadaa no a this year ɔmo antumi ankɔ school na ɔmo antumi antua fees a ɔmo wɔ gyidie nti ɔmo to aba ma ɔmo nso ɛ So wate aseɛ? Maame Antia Akosua tɔn tomatoes twenty twenty four na ɔnya ne sika nyinaa afe mu nyinaa eighteen thousand. Twenty twenty five ne sika ɔnyaeɛ afe mu nyinaa apagya nti ɔnya nineteen thousand. Nso twenty twenty four na ɔtua ne light bill at the end of the year the whole year three thousand six hundred. Water bill nine sixty, ne ba Angela school fees wɔ Legon thousand six, ne ba Angela ɔnni baabi da wɔ Legon nti ɔwɔ Ivandi hostel, Ivandi hostel six thousand two hundred, ɔtete saa kawa nyinaa firi mu a ɔsɛvi five thousand Ghana cedis, twenty twenty four na Mosey Kuffo Addo ti mu ɔden mboa ɛnnɛ dollar nokorɛ ɛfiri forty aba ten, fuel ɛfiri forty aba ten, inflation ɛfiri twenty three aba five point four nso Anti Akosua

Me nua, yɛabɔ nkɔmmɔ. Sese deɛ na abɛka akyerɛ delegates nyinaa? Mesrɛ mo,
abatoɔ no a ɛne NDC bɛkɔ 2028 no, ɛyɛ abatoɔ a ɛmu yɛ den pa ara. Yɛhia obi a ɔwɔ experience a wadi saa dwumadie bi, watu saa anammɔn yi bi da. Saa nipa no ne Doctor Mahamudu Bawumia. Ɔte Ghana ɔhaw no ase. Watena akyire asua adwuma no. Anammɔn no bi wɔ hɔ a, yɛtu a wanya suahunu bebree afiri mu a, ɔgye di sɛ sɛ ɔnya ho akwan na ɔsan bɛyɛ ɔmampanin bio a na ɔbɛyɛ frankatu ne mayɛ kuo no a, ɔntu saa anamɔ no bio na ɔbɛtu no kwan foforɔ so. Ɛno ne adeɛ a me megye di sɛ ɛyɛ sɛ yɛtumi hwɛ so na yɛde to ama Dɔkta Mahmudu Bawumia. NDC foɔ de new candidates koraa na ɛba nti sɛ yɛde Dɔkta Mahmudu Bawumia kɔ a ɛma yɛn advantage soronko koraa kyerɛ sɛ yɛde candidate a yɛatɔn no dada a Ghanani biara nim no na ɛne NDC foɔ candidates foforɔ no yɛ dɛn?

John eh hwɛ let me tell you Doctor Mahmood Bawumia wayɛ vice presidential candidate for four elections ɛna wayɛ vice president two times ɛna wayɛ eh presidential candidate once nobody in the NDC beat him to that you can be popular you can be known but yɛde wo compare no nko adeɛ obetwa wo nobody is popular than than than Doctor Mahmood Bawumia wokɔ ekurase ekurase ekurase koraa bohu sɛ obi hyɛ ne t-shirt obi yɛ ne dabi ɛnyɛ vim I'm saying sɛ ɛyɛ attribute no. So wagye aseɛ? Ɛyɛ attribute no. Na na ɛnyɛ attribute ne vim na yɛde nam anka NDC foɔ tumi nya akokoduro ka sɛ maa ma nkɔ tɛɛtɛm simply because wɔbaa twelve months no dollar ɛfiri fourteen aba ten.
Ɛno ayɛ sɛ ɔmanfoɔ no na ɛka ho. Ɛnyɛ ɔmanfoɔ no ɛyɛ nipa ten percent. Ma ma wante akosua. Ah na dada boat ɔdrive taxi ɔtɔ dollar. Dada boat ɔdrive taxi ɔtɔ dollar. Na sɛ dollar no ɛnya effect wɔ n'adwuma so. Effect ma me baako.
Ɛna ah na me ba me. Wo se wate dollar so na me electricity bill ɛkɔ soro twenty eight percent a effect bɛn na ɛwɔ me so? Effect bɛn? Sɛ dollar no mate aseɛ, electricity no annya effect wɔ so. Ɛna water Ba nso ɛnya car no effect. ɛbɛnya Car effect.
bɛn? Ɔ spare parts ɛndura asoa me magazine foɔ video no da video no da me me status wɔn se spare parts boɔ no wɔn ho deɛ nti a dollar ba fam so yɛnte so. Ba ayi aha deɛ yi deɛ ɔwɔ akra ha yi yɛfrɛ wɔ sɛn abosuo kan ɔmo deɛ ɔmo atete so. GP atufoɔ sɛ ɛnyɛ nokorɛ nti na ɔmo ɔmo fɛ no da so wɔ fam. Maame nkyerɛ wo, Kofi Mɛnsa fi Kumase, ɔyɛ adwuma wɔ Nkran, weekend biara ɔkɔ Kumase. Twenty twenty four, na fuel price wɔ soro, dollar wɔ soro, nso na ɔkɔ Kumase a, ne bus fare yɛ ninety cedis, ɛnnɛ ɛyɛ one hundred and ten, woyɛ dɛn convince no sɛ dollar ba fam nti ma ama ayɛ adeɛ? Cocoa farmer, cocoa farmer, ɔwɔ Drɔbo nso. 2024 na yetua no three thousand one hundred per bag, ɛnnɛ yetua no three thousand six hundred per bag. Nso number of packets a na ɔtɔ nkokoo bag baako a roofing sheet etumi tɔ no, ɔtɔ more twenty twenty four than twenty twenty five. Wokɔka kyerɛ no sɛ dollar aba fam nti ɔmmɔ nsam. You see, saa dollar aba fam dollar aba fam no Nana Romeo, mese three categories of people na ɛbenefit wɔn, ɛno there is no lie, ɛno ɛyɛ nokorɛ. Wɔn a wɔtua school fees wɔ GIS ne Roman rich in dollars. wɔn nya so mfasoɔ, wɔn a wɔn kɔ aburokyire ɛsesa dɔla akɔ di dwa wɔn nya so mfasoɔ, wɔn a wɔn kɔ filling station kɔtɔ fuel gu wɔn car mu wɔn nya so mfasoɔ, wo yi firi hɔ a, me se ninety percent of the Ghanaian people have no effect, obi to wɔ cold store ɔtɔn chicken, ɔkɔ tɔɔ yɛ no nokorɛ yate so because dɔla no aba fam, but ɔbɛ duru yɛ no rekɔ hyɛ ne cold room, ne cold room hɔ no na afe biara ɔtua light bill ten thousand, ɛnɛ wato mu twenty eight percent, Nti ɔbɛsan atua two hundred, two thousand eight hundred aka ho. Anyɛ biaa ɔbɛte nam no so anaa sɛ ɔbɛgya no saa? Because ɔte so a last born ɔbɛyɛ deɛn atua? So those are the realities in the lives of the people. There is no there is no way around that. Nti mɛ use saa ten percent no a yɛn yɛte nkran no a yɛkɔ parke yɛn car a yɛ yɛ yɛyɛ wei no. Hwɛ Accra ha yɛse seventy five percent of the people in Accra ɛna use trɔtrɔ ne commercial cars. Seventy five percent. Car no koraa wonnya bi na ɔma fa. Anwummere abɔ sɛn? Four thirty. In the next thirty minutes. Ni, nipa no na adɔɔso anaa? Ɛba ne sɛ na twelve months yi ara na nipa no dɔɔso. Seesei ebia wɔn kyerɛ sɛ nnoɔma ayɛ den. GPRTU deputy PRO se cars no akeka wɔ workshop, wɔn nnya sika nkɔyɛ nkotɔ spare parts mfa nyɛ. Ɛyɛ no ara. Na ka, wonim deɛ nti a? Let me tell you deɛ nti a sika nni ɔman no mu, nneɛma aba fam. The government had a strategy. Sɛ ɛsɛ sɛ yɛma macro economic indicators no look good nti wɔn sweep sika a ɛwɔ system no mu nyinaa, yɛntua contractors ka, ministry, department and agencies yɛntua wɔn ka, aban ankasa budget na meka ho asɛm yi o, wɔn budget, twenty twenty five budget na wɔn redi twenty twenty six no, only thirty percent of capital expenditure na wɔn release twenty twenty five, ministries and department deɛ yɛn release sika koraa mma wɔn na deɛ ayɛ adwuma nti people don't have the money in the first place.

twenty twenty four christmas ɛbɔ so koraa sɛ twenty twenty five christmas saa dɛti di mzee mbɛyɛ ɛkɔ so yi na ɛkɔ yie ma na obi anko okura wɔn kɔmpleni ma ehu sɛ na ɔte utv night show na ɔwɔ kɔmpleni sɛ afi wɔ ɛnfa christmas bi yɛ no wabɔ so wɔ ɔman wɔm sɛ twenty nineteen christmas ɔwɔ efi a kɔkae kɔtwa wɔn ani kɔhwɛ twenty nineteen ɛno koraa still na na ekufa do bɛyɛ ɛni mi nɔma wɔn mo nya abotire o. Munnya aboterɛ na mfe yɛn ni mmerɛ yɛn ni ka so. Yɛda ase.
Keep up with the with the dasɛn na wo yio. Don't sɛ deɛ ɔkɔ na don't. Ɛwɛ ideas nko a dabi dabi dabi insult kura deɛ mi ni mi yɛ mi yɛ kura mi nana bɛ bɔ mi ɔma mi kwan nti insult deɛ. Obi obi abusa question bu aba yɛ tam no kɔ ɔsi who is your I mean best minister under GM so far. Best
hwan hwan ebi Haruna Iddrisu anaa.

Sa na no ɛno yɛayɛ biribi wɔ hɔ. Oh na sɛ yɛakɔ yɛkɔ wɔ. Asa ne yɛbɔ dada ne sɛ ne sponsor deɛ na ɔna kɔbɔ ɔna kɔbɔ ɔna kɔbɔ bɔɔl ɔna ɔna kɔbɔ bɔɔl we we sɛ mɛ nyɔma yɛ bɔ game ma game yɛ akɔ so akɔ enuma yɛ so ɔbɛ ka de. Kamɛka sɛ mo anfa yɛ ankɔ afcon. O sɛ sɛ yɛ bɛ kɔ yɛ bɛ kɔ ne yɛ akɔ nom kube hundred dollars yɛ adeɛ deɛ nka yɛ tira yɛ nka yɛ ɛɛ na rɔ bi o. Yɛ bi hyira.
Ewo mu abɛba o. Oh yɛ nsɛm deɛ. Sɛ wa enjoy nkɔmɔ no smooth kama. Oh yɛ akɔ yie akɔ yie. Ɛm sɛ entertainment politics koraa na yɛ dɛ sen. Oh yɛ dɛ. Yɛ deɛ deɛ kekekeke saa. Mo deɛ ki o sɛ wɔ smooth.
Akɔ bɔkɔɔ oh akɔ bɔkɔɔ. Thank you for coming. Me so me da se Nyame nhyira wo. Nyame nhyira wo.
Abusua wo ti ne nyinaa nti ɔse yɛ ntwɛn na yɛ nto aba no nwie NPP foɔ no yi leader no wie a deɛ ɛwɔ anim no ɛdɔɔso yɛ da no yɛ ho aba. Okay FM.